Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord.

Di Lord of host tok sey, Si di day dey kom wey go burn like oven, all di proud pipol and doz wey dey do evil go bi like dry grass. Dat day wey dey kom go set dem on fire and notin go remain for dem, nor root nor branch, notin.

Sing praise to Baba God with harp. Play the harp well with sweet melody. Blow trumpet and sound horn with joy. Make una sing before the King, the Lord. The Lord dey come to rule the earth with justice. Make the sea and everything inside am make noise of joy. Make the whole world and all people wey dey inside am rejoice. Make the rivers clap their hands, and make the mountains shout for joy together. The Lord be come to rule the earth with justice. Before the Lord, because it dey come, it dey come to rule the whole earth. We go judge the world with justice and judge all people with fairness and truth. The Lord be come to rule the earth with justice.

we work hard both day and night, sweat full our body, just so we no go be burden to any of una. Not be say we no get rights to receive help, but you wan make our life be example for una, so that una go fit copy our way when we dey with una. we talk am clear say anybody wey no wan work make e no chop but now we dey hear say some people among una no dey do any serious work e just dey waka up and down dey poke nose for another person matter we tell such people and we beg dem in the name of the Lord Jesus Christ, may dem calm down. May dem walk quietly with their hand and chop from the food wey dem hustle for by themselves. The word of the Lord. Alleluia, Alleluia. Stand strong and lift up una heads, because una salvation draw near. Alleluia, Alleluia. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel with St. Luke write. As some people they talk about the temple, how it fine well well, food, expensive stones, and big offerings. Jesus come talk say, all these things where una they see so, they go come when No single stone go remain on top another. Everything go scatter and fall. Then, then ask am say, Teacher, when these things go happen? And which sign go show say e don near? Jesus answer them say, Make una no allow anybody deceive una, because many go come use my name talk say, Na me

Then Jesus continue say, Nation go rise against nation, kingdom go fight against kingdom, strong earthquakes go happen, hunger go hold people, and sickness go spread for place to place. Plenty fearful signs go show from heaven. But before all these things happen, people go arrest una and persecute una Dem go carry una go synagogue and prison, and dem go bring una stand before kings and governors because of my name. This one go give una chance to testify about me. No worry yourself about wetin you go talk before the time reach, because I myself go give una wisdom for mouth wey nobody, whether enemy or accuser, fit argue against. Even your papa, mama, brother, family and friends go betray una. Some of una and go even kill. Everybody go hate una because of my name, but not even one hair for your head go lost.

This world no go last forever. Kepo, that time they look the temple fine beauty, gold everywhere, and then they hail how it shine. But Jesus shocked them, say, they go call, where no one stood go remain on top another. In other words, all these fine fine things where we dey chase go fade. That one remind us say No build your hope on things wey go perish, fine car, house, designer clothes, honey, and no bad o, but dem no be forever. Na only your soul and faith go follow you reach eternity. Jesus come warn make we no let anybody deceive us. because many people conclude say na me be Christ or the end don reach. But true believer no dey follow noise. True believer dey hold word of Jesus wey sure pass anything. When we hear about war, hunger, sickness or people fighting, e fit make person fear. But Jesus talk say no panic na part of the journey but he never

if you stand for Christ, Christ go stand for you. He also talk say, not even one hair for your head go lost. Mm. And to mean say, even if wahala full ground, God still they go through everything. The key line be this, the funa hold strong and no give up, una go save una life. That

wey go lead to victory. Make we focus on things wey go last, faith, obedience, and love for God. Everything else na temporary show. Make we pray. Papa God, thank you say you don remind me today say this word no be my final hope. Help me make I no put my heart for things wey go fade. When wahala come, when people turn against me, when life dey hard, give me strength make I no give up. Jesus, give me that amount of wisdom wey you promise make I fit talk your word with boldness even when people dey fight me. Protect me from fear from fake prophets, and from losing focus. Help me hold strong till the end, because I know say you no go ever forget your own. Even if everybody leave me, I know say you dey my side. Make my face steady like rock, and make my life bring you glory every day.